Wel, dwi'n falch iawn o gael bod yn Hapel Maes Ffynnon, Llangybi, gyda Misus Sally Davies, y Trysorydd y Capel, dwi yma ar bnawn Sul y cynto a Awst, ac wedi cynnal oedfa, ond oedfa arbennig iawn iawn, oedfa hefyd sydd efo lwmp yng ngwddf rywun, am, Pa fath oedfa oedd gennych chi pnawn 'ma, Sally?
Oedfa Cae y Gapel. A'r, wel, y cwrdd ola i ni fel aelodau yn y capel yma.
Ac wedyn um, ddaru'r uh, oedfa gael ei gynnal ar y tu allan, wrth gwrs, er mwyn cadw pawb yn ddiogel a Lwcus hefyd bod ti'n bnawn braf am mi oedd uh, llywydd yr henaduriaeth yma hefyd yn doedd yn llywyddu y prawn. Sut wasanaeth gathoch chi felly? Oedd e wasanaeth um, rhwydd a phawb yn credu wedi mwynhau achos oedd y popeth wedi mynd yn gryno ond neb yn ail wei dim byd oedd popeth yn mynd fel watches gyda nhw. A wedyn mi gatho ni hefyd wrth gwrs hanes yr achos yma yn Maes Ffynnon. Do, gyda Stephen Morgan.
Yy, wel, 'yn ni'n hanner berchnogi Stephen Morgan, achos oedd wedi dechrau i alwedigaeth fan hyn, a fe oedd pan ath yr henediriaeth yn Llanbed a'r Cylch, fan hyn oedd yr cyfarfod diwetha, a fe oedd yr ysgrifennydd ar y pryd. So oedd e wedi dechrau a, a fan hyn yn dyfe, so oedd e'n dŵr ato ni yn gyson i weid y gwir yn dyfe, chymod, a oedd e wastad yn gweud, fan hyn ddechreuais i.
Wel, mae gen i hefyd atgofion melys iawn iawn o fod yma ac yn y pulpud tu ôl i chi, Sally, yn uh, cynnal sawl oedfa yma um, uh, dros uh, y blynyddoedd diweddar a wedi cael uh, amser bendigedig yma yn eich cwmni chi ac hefyd wedi bod yma'n canu ynde oherwydd oedd gennych chi uh, gyngherddau blynyddol yma tan yn ddiweddar yn doedd? Oedd yn cael cyngerdd bob blwyddyn uh, a cwr gyda ni bob tro ambell waith oedd unigolyn dyn ni ond oedd ni gwr i gael uh, a sawl un o'r hynny yn gorau lleol. Ab Annie gan Ysgwell Bendigedig, yn dyfe? Ac wedyn, wrth gwrs, nifer yr aelodau wedi mynd yn llai dros y blynyddoedd. Faint ydy'r aelodau erbyn hyn? Mae un yn un ar ddeg ar y llyfrau, ond mae tri o'r rheini yn gartre hen bobl. Pump ohono ni oedd yn dod yma yn gyson. Ond wrth gwrs, dim just nifer yr aelodau, mae yna hefyd broblemau efo'r adeilad erbyn hyn hefyd, yn does? Oes, oes.

Falle mae dim ond yn nam na oedd e, ond alle fe unwaith ar ôl dechrau, alle lot fowr i ddod lawr, a byse rhaid cael scaffolding beth bynnag, so oedd e'n mynd i gosti ffortiwn iddi. Ie.
A wedyn mi ydach chi wrth gwrs fel aelodau, dych chi yn cyd-addoli efo yy Capel Ebeneser, Capel yr Annibynwyr yma yn Llyngybi. Odyn, bob yn ail.
I ni fan hyn un dydd Sul a ni lan wedyn yn Ebeneser dydd Sul ar ôl 'ny, a ma' 'na wedi bod ers sawl blwyddyn nawr yndyfe a oedd e'n gweithio'n dda i weud y gwir yndyfe. Oedd. Wedyn mi fydd wrth gwrs rhei o'r aelodau yn mynd i Gapel Ebeneser a hynny mewn ffordd yn parhau yr, yr, yr, yr, yr, yr achos anghydffurfiol yma yn Llangybi er wrth gwrs bod Capel Maes Ffynnon, Capel y Methodistiaid Calfinaidd wedi cau.

Wel, dyma ni yng Nghapel Maes Ffynnon, Llangybi, a gyda Mr Martin Lewis, Llywydd Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro a chyn bennaeth Coleg Ceredigion. Dwi yma prawn ma ar achlysur trist i ddeud y gwir, oherwydd prawn ma ddaru'r goedfa ola gael ei chynnal yma yng Nghapel Maes Ffynnon, a Mr Martin Lewis, wrth gwrs, yn llywyddu y pnawn ar ran yr Henaduriaeth. Sut ath pethau p'nawn 'ma, Martin?
O'n i'n teimlo fod pethau wedi mynd yn bleserus iawn, ond i ddefnyddio geiriau Saesneg, bitter sweet oedd yr achlysur. Tristrwch oherwydd fod yr achos ym maes ffynnon Caergybi, yy Llangybi, yym yn dod i ben. Yym o'dd hwnna'n drist iawn yn ei hunan, ond o'n i'n yy o'dd hi'n bleserus iawn cael annerch Bron iawn i bymtheg ar hugain o aelodau a bobl lleol gyda diddordeb a oedd hi'n hyfryd iawn i gael um, y cyfle i gyfarfod â nifer ohonyn nhw.
Ac wrth gwrs mi oedd yna hefyd um, gofnod o hanes yr achos yma yn Llangybi yn cael ei draddodi gan y parchedig Stephen Morgan, os dwi'n gywir? Ych chi'n berffaith iawn. Yng Nghapel Maes Ffynnon fe rhoddodd y Parchedig Stephen Morgan ei bregeth gyntaf erioed, yn ôl beth rwy'n deall. Oedd hi'n berffaith amlwg o wrth ei anerchiad ef ei fod e wedi gwneud gwaith trylwr iawn yym wrth iddo gyflwyno yy adroddiad cynhwysfawr ynglŷn ag hanes yr achos yma yy yn Maes Ffynnon. oedd yn traddodi yym hanes yym henaduriaeth de Ceredigion, sut oedd pethau wedi newid, nifer y cypel- capeli wedi yy lleihau o 48 i 27, a hwnnw wrth gwrs yn dristwch yn ei hunan. Ond oedd e'n bleser ofnadw i wrando al ar ei araith, araith hynod o ddiddorol ac yn adlewyrchu llawer iawn o ymchwil ganddo ef.
A ga i ddeud hefyd, mi gathon ni weddi arbennig gynnoch chi i gloi yr oedfa p'nawn 'ma, oedd yn yy wrth gwrs hefyd o'r galon ond hefyd yn weddi oedd yna yn yn clod- yn clodfori yr achos ac yn mor bwysig mae'r achos wedi bod yma yn Llyngybi. Ac os dwi'n iawn, Martin, chi oedd wedi dewis yr ymynau p'nawn 'ma hefyd? Fi oedd wedi dewis yr ymynau a'r tone. ac um, ni'n ddiolchgar iawn bod y Parchedig Roger Ellis Humphreys wedi ein arwen ni trwy uh, canu ychydig o'r tone cyn, cyn canu'r ymynne. Oedd y tone'n digon cyfarwydd ac ydw i'n teimlo bod yr, uh, y gynulleidfa wedi gwneud ymdrech deg i canu rhain gyda y hwyl a a nerth. Yy fe ganon ni yy y tra- tri tôn, Ombersley, Dicks ac i gloi yy yr yy y dôn hyfryd, Hyfrydol.
A ga i ddeud yy oddan ni yma wrth gwrs hefyd yym ar achlysur trist yn cau'r capel ond hefyd ar bnawn braf, yym, pnawn gobeithiol ar ryw ystyr, efo'r haul yn tywynnu, oherwydd, er gwella bod Capel Maes Ffynnon yn cau, yym, ma' yr achos anghyffurfiol yn parhau yma yn Llangybi, yn dydi? Ydi, ydi, chi'n eitha' reit. Mae'n, mae'n wir fod yr yy aelodau y presennol wedi dewis yy addoli, parhau ei addoliad i un o'r capeli eraill sydd yn Llangybi'i hunan. hytrach na cadw o fewn yr yym yr hen gorff yy trwy fynd i Llambed. Hmm. Yy gyda henaint yr yy yr aelode presennol mae hwn yn digon dealliadwy i ni er ein bod ni fel henaduriaeth yn drist iawn o'u colli hwy o'n nifer ni yn yr henaduriaeth.
Ac mae'n dda felly mewn ffordd bod yr aelodau yma yn Maes Ffynnon yn mynd i barhau i gyd-addoli a chyd-weithio efo Capel Ebeneser, Capel yr Annibynwyr yma yn, uh, yn Llangybi. Ac wrth gwrs mae hynny yn parhau wedyn i gynnal y fflam anghyffurfiol yma yn y fro yma.